Dumelang bagwera ba puku, lehono re ile go lebelela sereto sa rena sa go bitšwa Sebobolane. Sereti ga go ne mo se bolelang ka khunkhwane ya sebobolane, eupša e šoma, sebobolane ye e šoma bjale ka sekai go emela seyalemoya goba yona radio. Ke hlogo ya rena, sebobolane. e ka ya seyalemoya. Ge re sekaseka, re ile go lebelela mothalothetho ka mothalothetho, ra lebelela thekniki e e tšwelelago mothalothethong wo mongwe le wo mongwe le tirišo ya ditlabelo tša thetho goba dithekniki tše di tšwelelago mo seretong seo goba tirišo ya mantšu a e lego gore a tšwelela mo seretong. Mothalothetho wa mathomo ba re o kgona bjang wena sebobolane? O kgona bjang go bolela o le noši, gona go ba mantsikinyane? O kgona bjang, etšwe o se na le molomo le matsogo? Ge o ka lebelela temathetho ya rena ya mathomo, re thoma go bona mo mothalothetong wa mathomo le wa bobedi go tšwelela thekniki ya poeletšothomi ya sekafoko, re, a šiona, o kgona, o kgona go bošeletšwa sekafoko. Gape-gape, re bona potšišo rhetoriki, potšišo yela ya go se nyake karabo. Ba re, O kgona bjang, wena sebobolane? La le bona leswao la potšišo šele? Le fa šele lona leswao la potšišo le sa tšwelela, ke potšišo rhetoriki. Ee, nepo ya dithekniki tše ke go gatelela kgopolo ya gore seyalemoya ga se khutše, ga se khutše go bolela e bile se bolela se le tee goba se le noši. Gape gape ba re gona go ba mantikinyane o kgona bjang. Lentšu le mantikinyane goba ka mokgwa o le dirišitšego ka gona mo seretong le šupa gore seyalemoya se tliša lethabo mo maphelong a batho, se dira gore batho ge ba se theeleditše, ba kwe bose. Gape gape mo mothalothetong wa bone re, re bona potšišo rhetoriki. Fao e dirišwa gone ke go laetša gore seyalemoya ga se motho, ka fao se kgona bjang go dira dilo tše e leng gore di kgahla batho. Ke timathetho ya mathomo, timathetho ya bobedi, mothalothetho wa bohlano e re o kgona bjang go ba le bagwera ba bantši, go kgona, gona o kgona bjang go hloka bagaditšong. Ka baka la lekhutšo le botho bja gago, ruri o sephedi sa go makatša. A re lebeleleng, re bona o, Gonabjang, gonabjang, gonabjang, gonabjang ye e re tlišetša poeletšogare ya sekafoko. Gape, gape re bona potšišo, rhetoriki, mo mothalothetong wa bohlano, fa e go gatelelwa gore e lentšu le la gore e o kgona bjang go ba le bagwera ba bantši, Mothalotheto o gatelela gore seyalemoya se ratwa ke batho ba bantši, ga go ne yo e leng gore o se hloile. Gona o kgona bjang go hloka bagaditšong? Lentšu le bagaditšong le dio ra gore manaba, batho bao ba sa go ratego. Mo go ra gore o tla bjang gore seyalemoya se hloke batho ba e leng gore ba se hloile, se ratwa ke batho ka moka? Go ka lebelela kgopolo ya Go ratwa ga ga seyalemoya e tšwelela mothatolothetong wa bohlano go iša go wa botshelela, ka fao re bona kelellothalo goba yona enjapment. Ka baka la gago lehutšo le ka baka la lehutšo le botho bja gago, ge o ka lebelela fa go tlogetšwe le go bolelwa ka lebaka eupša sereti se ngwetše baka, gona fa go tšwelela setlabelothetho sa tlogelo. O tlogelela sehlabelothetho sa tlogelo. Gape-gape re bona mothofatšo. Ba re, Ka, ka, ka baka la lehušo le botho bja gago. Seyalemoya ga se motho, eupša go thwe se na le botho. Gape-gape re bona potšišo retoriki, Mothofatšo, re bona mothofatšo ka botho bja gago, akere ke tlhalosetše gore ke mothofatšo. Fa go hlalosa gore seyalemoya se tliša kholofelo le tshepo, gape ga se felele batheeletši pelo. Ba re se na le botho, go ra gore ga se felele batho pelo. Ruri, o sephedi sa go makatša, ke selo sa go dira dilo tša go makatša batho. Mothalotheto wa bosenyane o kgona bjang go thekga dipelo tša batho, wa gotatsa batho ka moka manyaming, wa homotša ba ba llago, wa boelantšha malapa a banna le basadi? Gona fa re bona seka go thekga dipelo tša batho. A ke re se ka re se tseba ka go thoma ka, ka, ka, ka go, go thekga dipelo tša batho, go dira gore batho ba ikwe ba na le thekgo le matlafatšo. Ke dilo tše e leng gore ge o theeleditše seyalemoya se a di dira. Gape, gape re bona potšišo rhetoriki. Botsebotse se, se, eh, sereto se, se tletše ka potšišo rhetoriki. Gape, gape re bona poeletšothomi ya senoko, ba re wa, wa, wa. Le a e bona ka mokana ga yona. Re na le kelelothalo. Kgopolo ya gore seyalemoya se homotša batho goba se se se thoba dipelo tša batho e thoma mothalothetong wa lesome ya elela go fihlelela mothalothetong wa lesomepedi. Gona fao gape gape re bona le potšišo rhetoriki mothalothetong wa lesomepedi le lesometee go tl e fa go ba re o o a boelantšha malapa a banna le basadi go laetša gore Ee, seyalemoya se fa batho maele ao a dirago gore ba kwane gomme ka fao ditlhalano di a fokotšega. Ke seyalemoya sa rena ruri o tshipi ya mehlolo lefaseng. O kgona go kgobokanya maikutlo a batho go wena, wa ntšha dillo tša bona marathana ka wena bophelo bja ba thitelo. A re lebeleleng seyalemoya se re botša ditaba tšeo re re šalago re maketše morago ga go di kwa. Ko re seyalemoya se re botša ditaba tše e leng gore di tšhikinya megopolo ya rena. O kgona go kgobokanya maikutlo a batho go wena. Fa ba ra gore seyalemoya se dira gore batho ba se theeletše ka maikutlo. Batho ba go ba le maikutlo a go fapana ba tla ba theletša seyalemoya, ge e le gore mohlomongwe mo seyalemoyeng seo ke mo e le gore batho go a boledišanwa, go tshwana le mananeo a mangwe a go tshwana le bo Moremogolo wa Thobela. Gona fao maikutlo a batho bao ka mokana ona a ba a kgoboketšwa. Gona fa re bona, re bona gape go na le morumo kwano bedi goba morumo kwano phetši, ge o ka lebelela fa re na le mantšuši a ona nna Le nna, re na le Senoko. Se ka la lebala gore morumokwane re o bona ka senoko sa mafelelo sa mothalothetho. Re bona nna le nna šiona di re, di re bopela se e leng gore re o bitša gore ke morumokwane bedi goba morumokwane phetši. Gape-gape re na le mothofatšo. Ba re, eh, Seyalemoya se kgona go kgobokanya maikutlo a batho go wena. Like wa gore o ka ba re ke motho a biditše batho gore ba tle ba mo dikologa. Gape gape re bona mathofatšo fa ba re wa ntšha dillo tša bona marathana. Ke eh mothofatšo gape gape. Wa fetoša selo se segolo. Lentšu le marathana go ya ka mokgo le le le tlhalositšweng ka gona eh re le kwešiša gore le ra gore Seyalemoya se kgona go fetoša selo se segolo go ba se sennyane. Motho o tla a theeleditše seyalemoya a etšwa gore o na le mathata a magolo, eupša morago ga go theeletša seyalemoya o kgona go kwešiša gore bothata bjo a bego a botša gore ke bo bogolo ke bo bonyane. Gape-gape o mongwe a ka hlalosa gore go fokotša bogolo bja mathata ka wena bophelo bja ba thitelo. Lentšu le thitelo ke kemedi, le ra gore Bophelo bja, ya ba thitelo le emetše gore bophelo bjo bobotse, bophelo bja sepela ka thelelo ntle le mathata. O kgona mala, o kgona malapa a go, a go engwego ka maoto, gona fa re bona eh seka, go ema ka maoto fa go dira gore eh fao go se nago kwano. Gape gape re bona mothofatšo le hlalosa gore seyalemoya se tliša poelana malapeng ao go lwewago re na le poeletšo gare ya tumannoši a ši yona fa re bona a e tšwelela ka mo ya ba ya tšwelela mo mothalothetong wa lesome lesomešupa wa otlolola makunutu a ona re bo ke mothofatšo o rarolla diphiri tša malapa, sephiri wa tšea wa bea pepeneneng, ditaba tšeo di sa tsebjego ke batho seyalemoya se di tšweletša gore di tsebege. Gwa šala e le lethabo go binwa dihosana, gona fao re bona morumo kwano putla, a ke re la bona, re bona Nash yona fa eya tšwelela, gape gape le fa eya tšwelela, ke morumo kwano putla. Go bina dihosana ke go laetša lethabo. lethabo leo le tlišago ke batho ge ba theeleditše seyalemoya, re kgopela gore le subscribeng. Thuto ya rena e felela fa. Re a leboga.